Human Rights Watch-yň iki müň ýigrimi birinji ýyldaky Türkmenistanda adam hukuklary baradaky hasabatyna umumy syn berýäris. Iki müň ýigrimi birinji ýylda prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda garyndaşlarynyň we töweregindäkileriň ýönetmeginde Türkmenistan dünýäniň iň repressiw we ýapyk döwletleriniň biri bolmagynda galýar. Häkimiýetler azyk we beýleki esasy zerurlyklary kanagatlandyrmak, ýurtda uzak möhletli ykdysady krizisiň netijelerini azaltmak üçin degişli çäreleri görmediler. Ýurt Covid on dokuz hadysasynyň resmi taýdan habar berilmedik az ýurtlaryndan biri bolup galýar. Häkimiýetler maglumatlaryň elýeterliligine ünsli gözegçilik edýärler, metbugat we din azatlygyny berk çäklendirýärler we garaşsyz gözegçilige ýol bermeýärler. Garaşsyz aktiwistler, şol sanda daşary ýurtdakylar we olaryň garyndaşlary hökümetden ar almagyň nyşanyna öwrüldi. Onlarça adam mejbury ýitirim bolmagyň pidasy bolup galdy. Hökümet raýatlarynyň hereket azatlygyna bolan hukugyny bozmagyny dowam etdirdi. Covid on dokuzyň ýaýramagy baradaky maglumatlaryň elýeterliligini aç-açan talap eden adamlara haýbat atylýardy we tussag edilipdi. Häkimiýetler pandemiýa we arzan bahadan azyk ýetmezçiliginiň ýokarlanmagy sebäpli ýurtda garyplygyň sanynyň ösendigini ykrar etmediler we sosial taýdan ejiz kategoriýalara raýatlaryň ýeterlik ýaşaýyş derejesini, şol sanda ýeterlik iýmitlenmegi bilen üpjün etmediler. Ýurduň käbir ýerlerinde hökümet bahaly esasy iýmit önümleri birnäçe aý bäri ýitdi. Hökümet garaşsyz raýat jemgyýetleriň sähelçe ýüze çykmagyna ýol bermeýär. Hasaba alynmadyk hökümete degişli bolmadyk guramalaryň işi gadagan. Adam hukuklary boýunça halkara jemgyýetçilik guramalaryna ýurda girmäne rugsat berilmeýär. Aktiwistler, häkimiýetler tarapyndan nyşana alynmak howpy astynda. Bosgunlykdaky dissidentleri we aktiwistleri dymdyrmak üçin olaryň garyndaşlaryna basyş edilýär. Türkmenistanda covid on dokuzyň ýoklugy baradaky resmi maglumata şübhe bildirýän aktiwist Myrat Düşemow galplykda günäkärlenip, dört ýyl azatlykdan mahrum edildi. Häkimiýetler Türkmenistanda ýaşaýan türkmenleriň garyndaşlaryna birnäçe gezek azar berdiler. Maý aýynda çert ýurtda ýaşaýan aktiwist Rozybaý Jumamyradowyň on dört ýaşly ýegeni döwlet howpsuzlyk işgärleri tarapyndan sorag edildi we haýbat atyldy. Mart aýynda ýegeniň maşgalasyna näbelli adamlardan telefon jaňlary gelip, garyndaşlary Jumamyradow bilen aragatnaşygyny kesmese, ony öldürjekdigini aýdyp haýbat atdylar. Iýul aýynda adam hukuklaryny goraýjy aktiwistler Aziza Hemraýewanyň Türkiýede ýaşaýan dogany internetde türkmen hökümetini ýiti tankytlany üçin azar berlendigi we gorkuzylanlygy barada habar berdiler. Oktýabr aýynda Täzegül Öwezowa basyş edilendigi barada habar berildi. Onuň Türkiýede ýaşaýan bloger ogluny işjeňligini bes etmäne ynandyrmagy döwlet howpsuzlyk işgärleri talap etdi. Birinji awgustda Stambulda näbelli adamlar Türkmenistandan gelen işçi migrantlaryň bir toparyna hüjüm edip, türkmen konsullygynyň daşynda ýöriş geçirmeginiň öňüni aldylar. Türk polisiýasy bu ýörişe gatnaşjak Türkmenistanyň on raýatyny gysga wagtlyk tussag etdi. Aziz Mamedow hüjümiň wideosyny internetde ýerleşdirdi. Şondan soň näbelli adamlar tarapyndan ýenjildi we pyçaklandy. Blogçy Durdyýewi üç adam allow ýoly bilen konsullyga saldylar. Ol, türk polisiýasynyň gatyşmagyndan soň konsullyk binasyndan boşadyldy. Iki müň ýigriminji ýylyň sentýabr aýynda daşary ýurtda nägilelik bildirýän aktiwistler bilen arabaglanyşygy sebäpli galplaşdyrylan kazyýet işinde alty ýyl azatlykdan mahrum edilen aklawjy Pygamberdi Allaberdiýewiň hökümi dowam etdirildi. Buluç azlyklarynyň hukuklaryny goraýjy Mansur Mingelew iki müň on ikinji ýylda neşe söwdasy sebäpli ýigrimi iki ýyl azatlykdan mahrum edilmegi dowam etdirildi. Türkiýede resmi däl Türkmen talyplar jemgyýetini döreden ömri iki müň on sekizinji ýylda häkimiýetler ony Türkmenistana çekenden soň ýitirim boldy. Soň bolsa ol ýurtdan çykarylmady. Oktýabr aýynda Warşawada Ýewropanyň Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Birleşigi Demokratik institutynyň ýygnagynda türkmenistanly žurnalist Omar Kulymyň harby gullugyny tamamlandygyny we maşgalasy bilen ýaşaýandygyny aýtdy. Şu wagta çenli bu maglumat tassyklanmady. Türkmenistanda metbugat azatlygynyň iň erbet görkezijileri bar. Printli çap we elektron habar beriş serişdeleri berk gözegçilikde saklanýar ýa-da döwlete degişli. Häkimiýetler garaşsyz sesleri yzygiderli basyp ýatyrýarlar we daşary ýurt habar beriş serişdeleri bilen maglumat paýlaşýan raýatlary rehimsiz yzarlaýarlar. Internete girmek berk senzura sezewar edilýär. Köp web sahypalary we programmalar petiklendi. Ýanwar aýynda polisiýa Aşgabadyň mekdepleriniň birine onunjy we on birinji synp okuwçylaryndan telefonlary ele aldy. Suratyň we wideo mazmunyny we giren sahypalaryň taryhyny barlamak üçin Döwlet howpsuzlygynyň haýyşy boýunça edilip bilinjekdigi habar berildi. Maý aýynda Türkmen inisiatiwasy web sahypasynyň DDoS hüjümine sezewar edilendigi habar berdi. Häkimiýetler raýatlaryň dürli kategoriýalaryna esassyz syýahat gadaganlyklaryny girizýärler we hereket azatlygyny bozýarlar. Hökümet Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary komitetiniň iki müň on dokuzynjy ýylda göçüp giden çinownygynyň garyndaşlary Ruzi Matowyň maşgalasy barada maglumat soragyna jogap bermedi. Olara iki müň üçünji ýyldan bäri daşary ýurda gitmek gadagan edildi. Hökümet, daşary ýurtlardaky konsullyklaryna türkmen raýatlarynyň möhletiniň geçen pasportyny uzaltmakdan ýüz öwürdi. Şeýle syýasat daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlaryny hereket azatlygyny hukugyndan mahrum edýär we kabul edilýän ýurtda kanuny bozmagyna ýol berýär. Şol sebäpli olar adam hukuklarynyň ençeme gezek bozulmagyna sezewar bolýarlar. Iýun aýynda häkimiýetler iki müň ýigriminji ýylyň birinji ýanwaryndan iki müň ýigrimi ikinji ýylyň otuzynyjy dekabry aralygynda gutarýan pasportlary täzeläp başlady. Bu, Türkmenistana dolanmak islemeýän möhleti geçen pasporty bilen ýaşaýan migrantlaryň meselesini çözüp bilmez. Türkmenistana hasaba alynmadyk dini jemagatlar we birleşikler gadagan. Şonuň üçin hasaba alynmak gaty kyn. Häkimiýetleriň dürli bahana bilen dini baglanyşyklary ýa-da amallary sebäpli raýatlary jogapkärçilige çekmegi seýrek däl. Iki müň ýigrimi birinji ýylyň ýanwar aýynda Lebap welaýatyna polisiýa ona golaý gaty berk öz dinlerine ynanmakda aýyplanýan musulman adamy tussag etdi. Bir adamyň sakgalyny zor bilen syrypdyrlar, alkogol içmäge mejbur edipdirler we oňa jerime salypdyrlar. Şol aýda bileleşip doga okamak üçin ýygnanan başga-da on musulman polisiýa tarapyndan tussag edildi. Häkimiýetler syýasy sebäplere görä tussag edilenden soň türmede ýitirim bolan onlarça adamyň ykbaly we nirededigi barada maglumatlary saklamagy dowam etdirdiler. Kazyýet ulgamynyň aç-açanlygy we duýgur işlerde ýapyk Kazyýet işi sebäpli syýasy toglaryň takyk sany näbelli. Adalatsyzlyk, ukypsyzlyk we korrupsiýa faktlaryny köpçülige ýetirýän raýatlar türmä iberilýär. Tutulan ýerlerde gynamalar we ýowuz daraşmalar dowam edýär. Iýul aýynda polisiýa lukman Hursanaý Ismatullaýewany tussag etdi. etdi. Bir gün öň onuň işi Ýewropa Parlamentini ara alyp maslahatlaşyldy. Awgust aýynda Ismatullaýewa galplyk işi sebäpli dokuz ýyl azatlykdan mahrum edildi. Mejbury içki sürgünde bolan syýasy dissident Gulgaýyldy Annanyýazowyň saglyk ýagdaýy erbetleşdi. Ýewropa Bileleşigi iýun aýynda Türkmenistan bilen her ýyl geçirilýän Adam hukuklary gepleşiginde adam hukuklary ýagdaýynyň takyk gowulaşmagynyň we ombudsmeniň doly garaşsyzlygynyň üpjün edilmeginiň möhümdigini aýtdy we mejbury ýitirim bolmak meselesinde Birleşen Milletler Guramasy bilen has köp hyzmatdaşlyga çagyrdy. Türkmenistanda adam hukuklarynyň kanagatlanarly däldigi sebäpli Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlyk we aragatnaşyk şertnamasynyň tassyklanmagy iki müň onunjy ýyldan bäri yza süýşürildi.